Бигрәк авыр, авыр сулаклы куйган соң. Җәмәгать июльнең соңгы атнасын башлыйбыз. Юк, алай түгел. Э, җәйнең ике ае үтте дә китте. Менә соң июльнең, июль бит инде ул җәйнең икенче айы. Менә июльнең соңгы атнасын башладык. Димәк, җәйнең бер айы гына калды. Шулай да сезне елмаеп сәламлибез шушы тапшыруыбызда. Әссәламу алейкум. Сәлам, дуслар.
Я хәлләрегез ничек, яллар э, ничегрәк уза, җәйне күрергә өлгердегезме әле? Тукта, хәзер тыңлыйбыз.
Нәрсәләр әйтерләр микән? Язып җибәрәләр алар хыялый. Күрде. Ял итәбез. Авылда гына ята. Сәлам, Гүзәл, Роберт, сәлам. Сөйләшәбез. Берсе хәзер лач титтереп язып куя дигәндә, ял иткән менә монда дип. А!
Мынсын сүгенә башладылар. Бу комментарияне ябып бирергә кирәк.
Ат шул. Менә мин бер көнне генә Telegram каналда укыдым, әйме? ДНРдагы Лисичанск дигән шәһәрне Татарстан төзекләндерәчәк икән дигән мәгълүмат белән таныштым.
Мин моны ишеттем. Ә, ләкин мин, нәрсә дип әйтим, мин ул махсус операциягә кагылышлы ә, вәзгыятькә гомумән ә, ни, күз Бер фикеремне дә әйтмим.
Әйе, игътибар итмим һәм ә, мин ә, белмим, нәрсә дип әйтим, әгәр дә җимерделәр икән, ну, төзиләр икән, төзекләндерү эшләре дисең бит инде, әйме? Әфәрин, шәп. Әлмәттә ике төркем егетеме? Бер-бер бер-берсенә каршы сугыштылар. Инде каты сугыш. Алай түгел әле. Анда бер төркем егет, бер егетне тукмадылар. Сәгать иртәнге 4-тә моны балконнан кемдер төшереп алды инде, бу инде төнге клуб инде, әйме, территориясендә. Һәм икенчесе, бу инде почти бер үк көнне булган хәлләр инде. Икенчесе, Шалының Нәкъ үзәгендә, мэрия каршында, машина түбәсендә, юк, машина, ә парковкада булган машина түбәсендә ике кыз оятсыз гамәлләр майтарып яткан. Нинди э, гамәлләр дисеңме? Күрсәтә алам. Сорамыйм. Күрсәтә алам. Юк, Монда блюр булырга тиеш, блюр. Блюр. Димәк, аларны күрсәтерләр анда менә мондагы рәсемдә. Борчылма, син тик кенә генә утыр. Туктале, нинди күрсәтәсе килә? Ужас.
Ужас түгел.
Дөресен генә әйткәндә, матур ниләр, әйме? Әле шунда барсаң, карап та торыр идең басып. Минме? Әйе, мин бара төшеп, ни игәс мин. Ул сугышуның сәбәбе нәрсәдә булды икән? Ә бәлки ул малай, бәлки ул егет, аны бит инде кыйнаганнар күпләп, әйме? Бәлки ул үзе бик начар гамәл эшләгәндер. Бәлки берәр кызны, мәсәлән, көчләмәкче булгандыр анда, әйме, яки, мәсәлән, ә ул кызга, мәсәлән, әле 18 яше дә булмагандыр. Бәлки анда берәр нинди, белмим, олы кешегә берәр нинди начарлык эшләгәндер, яисә анда шартлатмакчы булгандыр. Андый очракта, мәсәлән, әйме, бәлки ул да берәр нинди террористик оешманың берәр әгъзасы булып шартлатмакчы булгандыр, әйме. Менә андый очракта алар аны тукмауларын әле аңлап була. Әйме? Хәрхәлдә кешегә кул күтәргә ярамый дигән э, безнең кагыйдәне гел истә тотырга кирәк инде. Әйме, моның өчен безнең хукук саклау органнары бар. Ләкин менә монда барыбер сәбәбен белергә кирәк. Сәбәбен белергә тиеш. Ә менә әгәр дә инде мин шул теге ике кызны, мин ике кыз бит инде, әйме? Шулай Шешеннән өстерәп торып төшерергә. Әлбәттә, һәм бу кардиналь тәртипне кертү булачак инде. Кардиналь. Ниләр сөйлисең, сөйләйсең син? Менә монда, әйе, менә монда безнең банк, Дуслык әйме? күпере.
Банк, ба- банк, әйе, ун сумлык. м, аны- ай- ай- ай- мин аны- а- а- ул- Әйе.
и- а- Тукта әле. а- Ун сумлык һәм һәм биш сум. а, мин аны- Биш сумлык купюраларны яңадан чыгара башламакчы икән безнең банк. Менә бу Нәрсәгә кирәк икән ул? Миңа шуны гына аңлатып китегез дә. Мин әйтмәкче идем. Мин, мин рәхмәт дип әйтеп кайтып китәчәкмен аннары. Ә беләсеңме нәрсә?
Нәрсәгә кирәк икән аны?
Тукта, мин
әле бүген генә кәгазь акча белән кулландым һәм миңа 5 сумлык эләкте, аңлыйсыңмы? Әйе. Мин аны күптән анда шул яңалыкта нәрсә дигән әле? Кайчан чыкты? 98 нче елда. Ничәп тишек бу синең?
Тукта, хәзер аңа килеп җитәбез әле. Белмим, шундый бирделәр. Тишек түгел әле, тишә башлаганнар. Нәрсәгә икән?
Нәрсәгә икән? Тикшергәннәр. Бу нидер теге, тиеннәр асып куялар бит теге, чуашларда, именно крәшеннәрдә. Шулпы. Шул бит әйме? Дөрес әйтәм, шулпы бит инде. Әйе.
Шуны ясамакчы булганнардыр, 5 сумлыктан. Ләкин э, аңлаганнар металлның кыйммәт икәнлеген, әйме? Тишүдән туктаганнар шунда ук. Мин нәрсә әйтмәкче идем? Мин сагындым мондый акчалардан. Биш сумлыклар, мондый биш сумлыкларны һәм кагаз биш сумлыкларны мин сагындым. Менә күптән түгел уйлап торам. Мин әйтәм, кая киттеләр соң? Кая, кая, кая? Туктале, туктале. Менә бит, менә бит телефонда бит бөтен акча. Түлисең икән, шылтырт түлисең, нәрсәдер җибәрәсең. Бу нәрсәгә соң бу? Әйе, әйе, тукта, анысы була инде. Ләкин бу хәтирә шундый, истәлек, аңлыйсыңмы? Юк, бу аңламый. Бу белмим, моның Бу теге- хәтер- бу- моның хәтирәсе беләсең? А, менә хәтирә, хәтер, менә минем айфон бар, әйеме? Синең ничәнче айфон, кстати, җиденчеме? Сигезенче, унынчы, а, унынчы. Минем телефон бар иде. Менә анда акча озак тора бер. Сагындым мин бу акчаларны. Кагаз һәм тимер акчаларны. Нәрсәгә чормакчы булалар дисеңме? Әйтимме нәрсәгә? Тукта, безнең бухгалтер карасын да, имә сиңа теге капчык белән тиен акчалар белән зарплата түләсен. Троллинг, троллинг, троллинг бит инде.
Сиңа мәгълүм шулай Samsung, Apple шулай. Роберт Исламов, получите, распишите, шултыр, шултыр, шултыр килә дигән. Как Samsung затроллил Apple.

Әйе. Менә монда эленеп тора ул синең, әйме, теге. Гүзәлнең кәефе бар. Көзгегә караган саен теге, ах, сагындым. Менә Гүзәл яңалык әйтте дә, шул биш сыныклар, ун сыныклар турында, әйме, и ләм-мим. Нәрсә, карта бар бит әнә, пепе-пепе-пепе. Ә мин монда шуны сагынып бу яңалыкны әйме, кара, күрсәттем хәтта ни, реквизит алып килдем, әйме. И, тек акча монда, телефонда түлә. Кесәсендә 15 сум акча бар, реквизит ди.

Уй, җәмәгать, әйме? Бу яңалык сиңа ошар микән, юк микән, белмим. S7 компаниясе, Россиянең S7 Airline компаниясе, беләсең сен? Тиздән ул пассажирлар белән бергә, пассажирлар белән бергә син белән бергә сөйләшкәннәр инде, алар тиздән тоткыннарны пассажирлар белән бергә бер самолетта алып барачаклар, прикинь. Кая?
Мәсәлән, тоткыннарны бер җирдән икенче җиргә күчерәсе бар бит инде. Мәсәлән, бу төрмәдән икенче төрмәгә күчерәләр бит, әйме? Алар башта махсус рейс белән очтылар. Махсус борт алар өчен әзерләп куйган шундый самолет, анда берничә тоткын өчен урын, наручниклар белән инде, әйме? Ә монысында хәзер инде гади пассажирлар белән бергә тоткыннарны да очыртачаклар. Ә гади пассажирлар ул россиялеләр генә булачакмы? Ә кем белә аны?
Ә кем белә әле? Менә син, мәсәлән, эчеп барасың инде, эссең инде, әйме? Анда артта, ну, белмим, кеше утыручы бара. О, сиңа карап менә. Менә синең реакцияң. Ә? Тәүбә.
Ә? Син алай тәүбә түгел. Кит әле, әллә нинди яңалыклар алып килгәнсең бу дүшәмбедән. Алай түгел, алай түгел.
Син болай барачаксың. Прикинь, ә 8 сәгатьлек юл әйме?

Карый миңа. Нәрсәдер әйтмәкче була. Юк.
Җитәрдер, әйме? Искә беләсеме нәрсә төште? Шушы көннәрдә менә урамда күп бит инде безнең җыен теге хуҗасыз, йортсыз этләр име? Әйе. Беләсеме нәрсә алып йөрим икән, ә, аерылып йөрим мин. Шул этләрне куркыта торган ультра, әй, юк, тукта, ниндидер звуковой, ультра тавышлы менә мондый бер кечкенә генә җиһаз әйе менә шуңа басасың да әйме бөтен эт кача ди шундый яратмыйм менә җин юк бар әллә нинди этләр килеп өрә башлыйлар әйме ай Гафу итегез, конечно. Бездә эт сөючеләр бик күп, әйме? Әйе. Ну, менә шул поводокларында йөртсәләр, шундый рәхмәтле булыр иде. Юк, алары ярый, хуҗалы, хуҗалы этләрне аңлап була. Менә хуҗасыз этләр күп бит. Ә урам тулы бала, әйме, мин мәсәлән үзем дә куркам. Мин менә шундый әйбер алып йөрим. Сездә бармы андый әйбер, хөрмәтле караучыларыбыз? Отпугиватель собак дип атала.